Il-podcast Il-Politiku huwa miġjub lilkom minn Frend's Kebab and Grill li jinstab 16 Triq il-Kappillan Ħamrun. Tista' ssibhom ukoll fuq Bolt Food. Brothers Wholesalers and Groceries Qasmu ċilindri tal-gass tad-ditta Liquigas Malta. Joffru wkoll servizz ta' konsinja wara l-erba' ta' filgħaxija.

Nilqagħkom għal programm ieħor il-Politico. Llejla ġewwa l-istudjo miegħi nilqa' Ludwig Cauchi, nirringrazzjak talli lqajt l-istedina tagħna. Kif aħna Ludwig? Grazzi, grazzi tal-istedina u xi insellem lil dawk li qed isegwuna. Mela, Ludwig, inti ħa tkun kandidat għall-Partit Nazzjonalista. Tista' tgħidilna forsi kif ħadd dal-pass hekk biex tidħol fil-politika? Jiena kif qed tajjeb inti jiena kandidat ġdid tal-Partit Nazzjonalista u ħerġt fuq it-tmien distrett, Jiena naħseb f'ħajti qatt ma immaġinajt li ħireġ għall-politika ħankun onest miegħek. Imma fil-każ tiegħek kienet letteralment vokazzjoni fejn jiena ħassejt li dil-kultura ta' xejn mhux xejn il-fatt li kollu sjaddi, tajjeb ngħidlu ħażin u ħażin ngħidulu tajjeb, ħassejt li letteralment jinkellem nagħmel dal-pass il qudiem Ma kienx deċiżjoni faċli, qabel ma dan il-pass tkellimt mal-familja, meta ovvjament qbilna wkoll bħala familja, mbagħad għamilt il-pass Ħersaq lejn il-Partit Nazzjonalista xi sentej u nofs tliet snin ilu bil-ħsieb jgħin għall-kontest tal-elezzjoni ġenerali li jmiss. Eħe, issa hemm ovvjament hawn żewġ partiti kbar Malta, l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista u issa qishom donnhom qed ifaqqsu ħafna partiti wkoll żgħar. Però inti għażilt il-Partit Nazzjonalista. X'kienet ir-raġuni li tagħżel il-Partit Nazzjonalista? Forsi għax inti naf lilek li bdejt taħdem daqsxejn. Mhm. Eh, f'mument li speċi l-Labor kienet jirbaħ rebħa wara oħra, ma morx għal kumdita. Mort biex. Għażilt il-Partit Nazzjonalista għax fih rajt rifless tal-prinċipju valuri li trabbejna aħna fihom. Għalkemm qisha għażla naturali jiena nissieħeb mal-Partit Nazzjonalista. Apparti jiena nemmen li l-Partit Nazzjonalista, bil-viżjoni li għandu u l-proposti li qed iressaq, jista' joffri futur aħjar lil pajjiżna u lkull wieħed u waħda minna. Li xtaqt ngħidlek ukoll fuqi, jiena miżżewweġ u għandi tifel ta' ħdax-il sena. Jien ġej mid-dinja tan-negozju, però xi ftit ta' snin ilu ġitni opportunità fejn għassajt nirtira mill-negozju tal-familja. Għalkemm kelli ħsieb li niftaħ negozju meta poġġina madwar il-mejda bħala familja, Snaqbilna li għal-moment inwarrab il-ħsib li kelli niftaħ negozju ieħor u nkun full-time papa, nkun dak il-persuna li bħala ġenitur nkun eh, dik il-ġenitur li jena jdu għek niddedika ħajti għat-trubija ta' tifel u nara jena li jena dil-esperienza tikber fl-imkien ma' tifel u ma' seta ta' tibqadja bil-professjoni tagħha. Eh, semma ħafna l-familja fil-fatt, mm. li għal-qalbek ħafna. Eh, inti mill-esperienza tijak, inti għet rabbi t-tifel, l-lum nafu li għaw Ovvjament, ġenituri li fej il-mara eżempju jkollha karriera u r-raġel forsi jkollu nqasu qed jagħmlu daw il-deċiżjonijiet li r-raġel forsi irabbi tfalu iktar mill-mara. X'sodisfazzjoni dik dan inti bħala ġenitur? Jiena bħala bħala ġenitur tini sodisfazzjon kbir għax Kif għedtlek l-ewwel jiena ħassejtni li kbirt flimkien mat-tifel, fil-fatt inħossni aktar close mat-tifel meta jiena ngħidu hekk bħala fejn ħadna d-deċiżjoni, ovvjament kellim danka ma' ommi, ommi li ovvjament ġejja minn ġenerazzjoni differenti fej kellna dik l-idea li bil-fors ir-raġel jekk tkun dak li timur għax-xogħol u jiġi flus id-dar da. Speċi l-kunċent issa ġi bil-maqlub, ma naħseb fl-aħħar mill-aħħar femitu u Naħseb is-soċjetà tagħna għad għandna dik il-mentalità li bilfors ir-raġi tibqa' d-dar kemm forsi qed tinbidel naqra naqra però anke meta titkellem man-nies biex nbin naf tiġi taqa' man-nies f'ċertu okkożjonijiet. U tgħidlek taċi x'inti tagħmel tgħidhom jiena full time papa, full time papa speċi. Isom, jgħidu isma' speċi tintelaqx. Tintelaqx speċi ngħid għax jgħidu hekk speċi jiena speċi jiena m'għadniex fid-dinja tan-negozju sa speċi ħajti spiċċat. Għadha nsaqsi jien naf il-mala tradizzjonali tad-dar, meta tfal jikbru ġvidi, l-iskop tagħha fajta spiċċat, għana speċi eh, realizzajt li jiena faħħar mill-axħar dan il-passa miltu għalġit tal-familja, għana speċi mandiċ għarfejn għajdu għek nħosni ħazi meta n-nis jaddu jina ċertu kommenti. Eh, u forse t-tifel issa li badaw kol jikber, tara li tfal meta jkollhom iktar ħin mill-ġenituri li jistgħu jqattgħu magħhom għax sfortunatament hawn ħafna nies ma jistgħux lanqas la l-mara u lanqas ir-raġel ma jrabbu t-tfal saru tant kemm iridu jaħdmu, dik tħalli impatt fuqhom, volli t-tfal iridu dak il-caring u l-ħin, ovvjament. Hawnhekk ħajkun nidħol fil-politika, ovvjament. Il-Partit Nazzjonalista dil-ġimgħa jew il-ġimgħa l-oħra ħareġ xi proposti għandhom x'jaqsmu mal-familja. Ħan semmi tnejn minnhom. L-għajnuna finanzjarja li nagħtu l-ġenituri li jagħżlu jibqgħu id-dar u il-tax credit li ħajat il-kumpani ħaj jinċentivaw it-teleworking. Jiena bħala full-time papa, stidem ħassejt il-bżon li il-gvern jagħti xi tip ta' apprezzament il dawk il-ġenituri li bħali jazlu jibqgħu id-dar biex ikun għasra toħta kontribut fit-trobija ta' tfal. L-esperti jgħidu kemm huwa importanti li t-tfal ta' ftit xhur l-ewwel ftit snin ta' ħajjithom huwa importanti trabew mill-ġenituri mħabba l iżvilupp emozzjonali tagħhom u din ġej esperjenzat, ġieli t-tifel kien tkun taraħ ikollu bidla fl-emozzjonijiet tiegħu, ara inti tgħinu isu biex jiddilja mal-emozzjonijiet li jkollu. Eh, nifhem ukoll li fid-dinja tal-lum ir-realtà tal-ħajja tal-lum li kulħadd bil-commitments tiegħu li tittaħdem biex taħaq mal-bżonnijiet tal-ħajja, nifhem li għalkemm hawn min jixtieq li forsi jaqaf mix-xogħol biex ikun jista' jaqta' aktar ħin mal-familja ma jistax, però in-natura tax-xogħol tiegħu tista' tippermetti li jaħdmu mid-dar. Għadem dejjem kont nara fil-bżonn li l-gvern għandu bżonn jinċentiva il-teleworking biex dawk il-ġenituri jixtiequ għalkemm jaħmu jixtiequ fl-istess kien jaħmu mid-dar. Pro fl-istess kien jgħatu kontribut fejn tidħol trobbija ta' tfal kun jistgħu wkoll. Il-gvern qed jinċentiva l ġenituri biex ikollhom aktar tfal. Hija ħaġa tajba fl-opinjoni tiegħi, pro fl-istess kien isom meta mbagħad il-ġenituri kollhom tfal u mbagħad isom Ngħidu għak id-direzzjonhom biex it-tfal, il-ġenituri tfawhom. Isa jassamiltom, ħara xħata f'feċin. Child care.
Jien mhux qed ngħid jisma' l-servizz ta' child care b'xej u ħażin u s-servizzi offru l-iskejjer bħal breakfast, il-club il-club il-316. Jien mhux qed ngħid servizzi huma ħżiena, xejn affattu, anzi għal dawk il-ġenituri li jgħad moħini twal, għax m'għandhomx għażla u forsi l-xogħol tagħhom ma jippermettix li daw jistgħu eh, jaħdmu mid-dar. Ovvjament, dalla li inti tħalli tfal għal daw is-servizzi ma għadix iżjed għażla, m'għandhomx għażla ħlief li bil-forsi ħallu tfal għal daw is-servizzi, għal ġi għal daw il-ġenitura, għal daw il-familji, daw is-servizzi essenzjali. Però jiena li jinkwitani hu li għandek familji għax ma jistawx jagħmlu altrimenti biex ilaħqu ma l-oli tal-ħajja u sfortunatament. Huma numri kbar. Huma numri kbar. Għalkemm jaħdmu ħinija twal xorta waħda minn jew ilaħħaqlek eżatt ma l-aħħar tax-xahar jew inkella ma jilaħħaqlekx ma l-aħħar tax-xahar. U peress qed jaħdmu ħinijiet twal, sfortunatament ħajkollina jkun jagħmlu sagrifiċċju li għattak ma jkollokx ħin għal mal-familja, għaw min joħroġlok mini fil-ħodu meta tfal kun għadhom riqdin, idħol lura d-dar meta tfal kun għadhom riqdin, għal da sfortunatament għax m'għandhomx għażla oħra qed tiċċaħdu mill-ħin minn mat-tfal. U naħseb di għandha tixar bozza ħamra lill-gvern li għaw daw it-tip ta' sitwazzjonijiet. Jena nemmen li bil-proposti teresa il-Partit Nazzjonali staqsija fej biex insaħħu l familji tagħna u il-proposti wkoll li qed jindirizzaw fejn tħollu li tal-ħajja naħseb li daw iż-żewġ sets ta' eh, proposti flimkien naħseb li sajjenu daw il-familji għandhom daw is-sitwazzjonijiet biex ikun sa jaħdmu aktar ħinijiet flessibbli, allura jkun sa jsibu il-bilanċ li għandhom bżonn biex ikollhom aktar ħin mal-familji tagħhom. Tajd li mhuwiex importanti jkollna ekonomija b'saħħitha, huwa importanti jkollna ekonomija b'saħħitha, però mhux meta di tkun għad-detriment tal-familji tagħna. Jena nemmen l-ekonomija għandha ddur mal-bżonnijiet tal-familji tagħna, il-Partit Nazzjonalista jemmen li fil-politika fiċ-ċentru tagħha tkun hemm il-bniedem. U naħseb jiena b'daw il-proposti li il-Partit Nazzjonalista tjuri bil-fatti li l-Partit Nazzjonalista jemmen li vera fiċ-ċentru Għandu jkun hemm tal-politika il-persuna, f'dan il-każ il-familji tagħna. Vodri temmen ukoll li speċi anke l-Partit Nazzjonalista bil-proposti li qed jagħmel li hemm bżonn qisu kważi kampanja daqsxejn ukoll edukattiva lil min iħaddem. Għax qisna għadna wisq bil-mentalità u bilfors trid tiġi tmien siegħa tax-xogħol u hekk jista' jkun ma tiċċaqlaqx u għandna kumpaniji mbagħad barranin bħal eżempju tal-gaming li daw ilhom hawnhekk u daw jaħdmu diġà bi flexible hours mid-dar u hekk, iħallsu pagi tajbin ħafna, u għad intom temmnu li dik il-way forward li ovvjament għandna ninċentivaw dawn in-nies? Le, jien naħseb huwa importanti li ssib il-bilanċ bejn il-ħajja u bejn il-familja, huwa importanti, fil-fatt il-Partit Nazzjonalista qed jitkellem ħafna fuq fuq il-work-life balance, u naħseb jiena sfortunatament naħseb ġejna f'sitwazzjoni jew ċirku vizzju sejħlu li trid li peress li peress li poġġejna l-ekonomija quddiem kollox quddiem kulħadd, issu kulħadd ma nafx kif qed nara jiena isna nitilfu mill-prinċipju l-valuri tal-familja f'dan il-każ. Li naħseb hija ħasra hu. Eh, issa inti peress li diġà bdejt eh, ġejt aċċettat bħala kandidat. Eh, bdejt il-ħidma tiegħek diġà u x'qed tagħmel ovvjament bdejt il-ħidma tiegħek biex tersaq lejn in-nies. Jiena ġejt approvat. Jiena ġejt isu approvat xi xarejn ilu Però tista' tgħid il-ħidma tiegħi bdiet mal-ewwel l-għada li ġejt approvat bħala kandidat. Bdejt ovvjament bil-home visits. Ehm, essenzjalment ovvjament f'xari dak s'issa kelli ċans u mmur eh, ndur il-każini wkoll.
Mela. Issa domanda li jmiss. Inti fid-djar meta tidħol u mhm. tintaqa' man-nies. X'inhu huma l-issues l-iktar li tisma' problemi dwarhom, għax ovvjament kulħadd kollu l-problemi tiegħu minn ħaġa mhm. minn oħra, però l-iktar forsi tnejt lieta li tintaqa' magħhom. Jien nista' l-aktar li nkellmek fuq is-sentiment li hemm barra li tista' tajt huwa fil-maġġor parti tiegħu. Is-sentiment komuni huwa li n-nies qed iħossu li hemm bżonn bidla fid-direzzjoni. Mhux qed toġobhom id-direzzjoni qabad dan il-pajjiż. Però mbagħad hemm min ikellimni fuq l-ixxu tal-problema ta' traffiku, hemm ikellimni fuq l-ixxu li tal-oli tal-ħajja. Unt għajt ma' persuna partikolari, kombinazzjoni li l-ġimgħa,

Għax hemm xi pannelli.
Sena li da li tħal flon għalli qed ninħarsu għalina sa xi sa ġejt bin Malti tħalt f'investiment li da ma ħajrendi li xejn lura. Għatlu ħadd par illegali jiena għalli legalment ma nista' nagħmel xejn għaliex m'hawnx liġi li tirregola daw is-sitwazzjonijiet. Il-Partit Nazzjonalista fl-2017 kien diġà beda jitkellem fuq is-solar ehm, rights Jiġifieri kien diġà konxu ta' din is-sitwazzjoni qal li daw in-nies li jsofru dit tip ta' inġustizzja għadhom jiġu kkumpensati. Meta l-gvern, ngħidu hekk jiġi kritikat il-mod kif qed nibdu li qed not nollu, l-risposta tal-gvern tkun li jwaħħal fil-local plans tal-2006. Jekk l-issue tal-mod kif qed nibnu hija il-local plans, allura nsaqsi għalfejn ma nbidlux il-local plans. Sippost jekk mhux sejjer żball, żbaljat, sippost il-local plans jibdlu kull 10 snin, ġifi suppost disa' snin ilu nbidlu l-local plans. Għala ma nbidlux jekk l-issue hija il-local plans. Ma nafx ħansaqsi, forsi hemm xi ħadd għax ma jaqbillux jinbidlu l-local plans. Eh, issa, hemm di forsi wkoll tista' tkun daqsxejn relatata. Waħda mill-ikbar problemi eh, ukoll li għandu l-pajjiż hija dik ambjentali. Speċi qed jinħoloq inkonvenjent kbir għal nies arja ħażina, trabijiet, ħmiex kullum kien. Em, Issa, qed naraw każijiet voldri b'mod regolari fejn qed tittieħed art agrikola biex jew jinbnew il-flettijiet jew jinbnew is-supermarkets u dawn l-affarijiet kollha. Qed taħseb li irid isir xi ħaġa radikali għax ma ħajfdlenna letteralment xejn aħna bħala eh, ambjent naturali u dawwa ta' tedrement kbir għas-saħħa, mm. kemm fiżika u kemm mentali. Jiena bħala ċittadin ovvjament fejn jidħol l-ambjent ovvjament ninkwieta f'dak is-sens meta inti tara ir-ritmu maġili biħaddej is-settur tal-kostruzzjoni, isek bla matrit kultanti għafu tajt isma ħares 10, 15, 20 sen oħra, di ftit art verġni fadlinna. Se jsir minna spiċċaw nitilfu għadi, verament Malta se tispiċċa blokka waħda ta' blokka sħiħa. Eh, dik hija domanda naħseb ħafna nies hemm barra tisaqsu jiena naħseb fl-opinjoni dejjem tiegħi naħseb il-gvern di hija sikkina li taqta' mill-ġiex naħa. Jekk le le ekku.
Però jiena naħseb il-gvern huwa importanti jpoġġi madwar il-mejda. U madwar il-mejda kun hemm nies li jkunu esperti f'dan il-kamp, kun hemm l-ambjentalisti madwar din il-mejda, kun hemm ukoll in-nies li għandhom ovvjament ġej mid-dinja tal-kostruzzjoni. Forsi taħt li qed toħlom eh, xi ħaġa. Bil-forsi tkun hemm ġiex daħat eh, L-opinjoni tiegħi jien naħseb li wasal iż-żmien il-gvern ipoġġi bil-qiegħda madwar din il-mejda jkun hawn daw kif qed ir-rappreżentanti ambientalisti, nies li jifmu fis-settur u esperti u nies li ġejjin mis-settur tal-kostruzzjoni. Issa,
il-gvern ta' spiss nisimgħuh jitkellem, speċi kemm qed jagħmel affarijiet għall-ambjent u mhm. project green, qas naf kemm mhm. il-ħaġa vvinta u dipartiment mhm. vvintaw, però tista' tgħid kull survey li qed joħroġ mill-EU, Malta tkun dejjem tista' tgħid fil-qiegħ fejn jidħol l-ambjent. Kemm użu tal-enerġija rinnovabbli, kif forsi semmejt anke inti ta' dassinju li da jaqbdu jkollu s-solar panels da, jgħattu għomlu pratikament għaddijo l-enerġija eh, naturali li kienet iġib. Għalfej taħseb imma li qed infallu daqshekk fl-ambjent, għax m'hawnx viżjoni, għax mm, mhux nagħtu każ fil-verità. Jiena naħseb waħda mill-problemi hija għax kif għatlek l-ewwel inpoġġu l-flus u l-ekonomija qabel kollox u kulħadd. F'dan il-każ li npoġġuh quddiem l-ambjent. Jiena kif semmejt l-ewwel, ġifieri dal-każ partikolar fejn jitlu solar panels, ġifieri hemm min issa tirraġuna ħares għalfejn jiena għandi ninvesti fl-enerġija alternattiva. Meta jiena m'għandix garanzija kiena ħan investi flusi u kemm bżonn iħu loan. M'għandix l-ebda garanzija ta' peta teġi xi ħadd taħdejja u jibni blokk appartamenti, ġifieri mbagħad sfortunatament, kolli najt li jider dan fis-server meta aħna niġu dejjem minn tal-axħar. Etna sfortunatament, għax ma nħux pjaċi meta pajjiżna f'daw it-tip ta' surveys, ovvjament ma nkunx minn ta' qoddim. Eh, biex inkomplu nżidu daqxej fuq għadin li semmejt inti għax n-nies jisom qed jaqtaw qalbhom ukoll jagħmlu l-investiment ħabba ċertu affarijiet. Eh, ukoll smajna dal-aħħar ħafna eżempju fuq l-electric cars. rridu ninċentivaw biex inġibu dik. Però da jekk mhux qed isiru eh, charging points biżejjed, eh, da jrid jinbidlu t-toroq kollox irid jinbidel dik. Eh, ma jkomplix l-argument li qed inti n-nies qisek mhux ħaddihom tort tgħidlek jiena ħanaħraq flusi. Ekku,
Issa nara xaġa kontradittorja f'liema sens li inti qisek għandek il-gvern jinċentiva biex in-nies jinvestu f'enerġija alternattiva biex nibżgħu aktar l-ambjent. Però sumbat minn naħħa tal-gvern fejn tissemmi inti charging points, sumbat qishom hemmx investiment biex aħna ovvjament ikonna ninċentiva nagħmlu żekuraġġ issa jiena smajt li waħda mar-raġunijiet hija dik għax hekk inti ħajkollok charging points u ħajkollok il-karozzi tiċċarġjaw Se jkun aktar problema fejn tidħol is-settur tal-enerġija. Mhux hekk li diġà għandna.
Mela, il-gvern hemm f'daw l-aħħar għaxar snin u għafat li l-ekonomija kibret. Voldri on mm. paper, l-ekonomija kibret żgur. Però nafu wkoll l-lum il-ġurnata kważi tista' tgħid kulħadd qed jammetti li parti kbira mill-li żdiedet l-ekonomija tagħna għax ġibna ħafna ħafna iktar nies. Reċentament għadu kemm qal il-Ministru biss biss is-sena l-oħra ġabu 33 elf barrani ġdid minn Third World Country Nationals. Issa, il-Partit Nazzjonalista ilu jitkellem to be fair li rridu naraw nerġgħu nibdew nattiraw tip ta' xogħol ta' added value, jobs ta' kwalità, għax ovvjament il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin qed titnaqqar, speċi il-pajjiż is-size u li hu. ma nistgħux nagħmlu mirakli ħadd, u ovvjament dak iktar ma ħaġġib nies iktar ħajkollok problemi mm, f'kollox tista' tgħid. Għalfej il-Partit Nazzjonalista jerġa' jkollu dil-viżjoni kif forsi kellu fil-gaming jew financial services. Kien hawn periodu ma tawl daw l-aħħar 11-il sena fejn kien hemm shift minn ngħidu hekk minn nies li kienet jaħdmu mas-settur privat marru mal-gvern. Mhm. Fl-opinjoni tiegħi naħseb dak ħoloq vakum fis-soċjetà mbarra fejn jitlu l-ħaddiema Maltin. Meta mbagħad il-privat da beda jfittex ovvjament biex impjega n-nies u meta l-ekonomija bdiet tikber, Din il-problema aktar żdied għax ma bdejx isib ħaddiema u meta dar fuq il-gvern, is-soluzzjoni tal-gvern kienet dik li smaħ issa nġibu l-ħaddiema minn barra mill-pajjiżi tat-tielet dinja. Jiena m'għandi xejn kontra ġifieri dawn il-ħaddiema tiġu minn barra, anzi naħseb li ħafna minnhom daw huma vittmi u qed jiġu abbużati. Però Però stiżilna l-ekonomija u ma sarx investiment fejn tidħol l-infrastruttura, fejn tidħol l-enerġija, fejn jidħol is-settur tas-saħħa. Aħna kien teġa kellna problema qabel ma żidna l-popolazzjoni fejn jidħol it-traffiku. Stess immaġa kemm żied aktar il-problema ta' traffiku meta żiedet il-popolazzjoni. Peress ma sarx investiment fejn jidħol settur ta' enerġija, dak kien it-tieni saj fejn esperjenza naqtuħ tad-dawl għal tul ta' ħin. regolari. Għal tul ta' ħin fejn kien hemm anke min kellu jarmi li kelli kellu fil-friġġ. Fejn jidħol is-settur tas-saħħa l-istess, peress li ma sarx investiment, ovvjament l-isptar mhux qed ilaħħaq mad-domanda eh, li għandna, ħabba żieda tal-popolazzjoni, għandek anke dranaġġ. Ġifiri jina eh, naqbel ma' viżjoni tal-Partit Nazzjonalista meta tgħid isma' għandna bżonn mudell ekonomiku tal-kwalità. Għax xiex tajr, jgħidlek isma' investu f'turizmu ta' kwalità, ninvestu biex nġibu nixex ekonomiċi ġodda li rendu jagħtu pagi aħjar. Issa tgħidlek ħa nġibu turist ta' kwalità b'liema mod ħa nindirizzaw problema tal-overpopulation. Mela ħati eżempju, mela, jekk aħna fil-preżent 10 turisti qed iħallu fl-ekonomija ta' pajjiżna 10 euro. Però kien ġibu turista kwalità. U ħames turisti ta' kwalità ħallu fl-ekonomija ta' pajjiżna mhux 10 euro, 20, 30 euro. Għal dak ifisser li inti biex tkabba l-ekonomija tal-pajjiż m'għandekx inti bżonn volum ta' turisti għax inti dak it-turista kull qed iġġib ikun biżejjed biex jagħti qed iħalli biżejjed fl-ekonomija ta' pajjiżna biex tkompli tissaħħaħ u tkompli tikber. U għavent, u għavent inqas ħaddiema wkoll barra. Eżatt, huwa ċirku, huwa ċirku. Issa fil-każ li inti qed inġib niċċa ċirkolhom iġi ġodda daw qed jagħtu ġob sa kwalità, qed iħallsu tajjeb, min qed jikri appartamenti minflok qed jikri appartament li da qed jikrih għal għaxra minn nies biex idaħħal 1200 ewro fix-xahar, qed ikri l-istess appartament għal tlieta minn nies u qed idaħħal 1200 ewro fix-xahar. Però qed innassu mill-istress żejjed li għandna fuq l-infrastruttura. Ta' dranaġġ. Ta' dranaġġ, eżatt.
Allora iva jiena nemmen li bil-viżjoni li għandu l-Partit Nazzjonista ma dawhom ovvjament proposti oħrajn, iva naħseb nistgħu nindirizzaw il-problema tal-overpopulation. Il-Partit Nazzjonalista qed ikun ċar, isma' mhux qed jgħid isma' aħna mhux se jkollna bżonn ħaddiema. Mhux hekk u ma tistax tixtri overnight ovvjament. Il-Partit Nazzjonalista qed jgħid isma' ħares li għandu ilu jgħid li hemm bżonn isir eżerċizzju biex naraw kemm għandna bżonn ħaddiema u f'liema settur. Issa l-Gvern fehem il-bżonn tagħha u qed jagħmel dak l-eżerċizzju issa, issa li hi xi ħaġa tajba, però missu sar qabel. Issa, jekk inti minn dan eżerċizzju jsir jirriżulta pereżempju għandna bżonn sow ħaddiema jnaf fis-settur tas-saħħa, eh, huwa importanti nies inġibu eh, jaħdmu fis-settur tas-saħħa jkunu kollhom jkunu kwalifikati biex jaħdmu fis-settur tas-saħħa jkollhom esperjenza wkoll fis-settur tas-saħħa mhux inġibu nies li daw qas ikollhom idea il-komunikazzjoni speċjalment. U koll jgħajna nemmen fil-fema tiegħi il-daw l-ħaddiema jiġu għandhom nagħmluhom bażik il-Malti bażiku. Għandna nagħlmuhom ukoll xi ħaġa fuq il-kultura tagħna, għandhom jiġu integrati fil-komunitajiet tagħna biex dawn ħossuhom parti mis-soċjetà tagħna. Jiena naħseb ukoll fil-fema tiegħi, sa din hija tiegħi personali. Naħseb il-gvern għandu bżonn jagħmel eżerċizzju u jgħid kemm għandu bżonn ħaddiema miegħu bħalissa u kemm għandu ħaddiema fil-preżent miegħu biex jekk jirriżulta minn dal-eżerċizzju li jista' jaħdem inqas ħaddiema, Dawk in-nies li jerġgħu jħorġu fis-suq tax-xogħol li jinsab iċ-ċert li l-privat se jaħtafu mhux għandna għandna kbira ħaddiema Maltin. U żgur jistgħu joffru pagi aħjar ukoll. Eżatt. Għajna nemmen li mhux sa nsolvu l-problema tal-overpopulation, però nistgħu nindirizzaw il-problema tal-overpopulation, ovvjament il-gvern. Allora ma nkomplux ingabruha.
U nemmen li l-gvern ukoll jista' ħajnaqas ovvjament mill-ispiża tiegħu. Issa da jekk jirriżulta ovvjament li minn dan l-eserċizzju se jkun jgħidlek isma' għandi bżonn żed ħaddiema, ma f'każ li jirriżulta għandu bżonn inqas ħaddiema, naħseb iva li tista' tgħin. Biex indirizzaw. Issa,
qamet ħafna diskussjoni ġewwa l-pajjiż fuq l-imbirkin inkjesti maġisterjali. Eh, il-gvern qed jgħaddi xi liġijiet ġodda fejn prattikament ħad tkun ħafna iktar diffiċli biex tiftaħ inkjesta maġisterjali. Eh, l-oppożizzjoni tidher li mhix taqbel mhm. għalmenu fuq numru ta' emendi żgur li X'taħseb inti fuq għadi? Jiena edun hawn il-punt ta' tluq. Għala bdew jinfetħu dawn il-kesti maġisterjali. Dawn il-kesti maġisterjali bdew jinfetħu meta sirna nafu li l-pulizija u l-AG ma jkunx qed itħallew jagħmlu xogħolhom. Fil-fatt, x'kienet waħda mill-affarijiet li għamel gvern Laburista kif tela' fl-2013? Biddel kummissarju tal-pulizija. Għax kien jaf li b'John Rizzo bħal kummissarju tal-pulizija Il-famuża road map din ma setgħux iwettquha għax Don Rizzo ma kienx ħa jħalli żgur ħa jippermetti dawn it-tip ta' ħniżrijiet. Allura bdew jintalbu jsiru inkjesti maġisterjali biex ix-xogħol tal-pulizija investigattiv bdew jagħmluh il-qrati tagħna. Normalment inti tmur għand il-pulizija titlob li ssir investigazzjoni, il-pulizija jekk tirriżulta mill-investigazzjoni tagħha għandha bżonn tressaq in-nies il-qorti se tressaqhom mbagħad il-qorti tagħmel ix-xogħol tagħha. Imma ovvjament daw is-snin li rajna li l-pulizija għal diversi raġunijiet ma tħallew x'jagħmlu xogħolhom. Issa il-gvern qed jgħid li hemm bżonn bidla fil-liġi kif isiru l-inkjesti għax qed jgħid biex inaqqas l-abbuż. Sa tiġa kif in il-liġi fil-preżent il-mekkaniżmu tagħha kif inhi huwa maħsub biex ma jkunx hemm abbuż għax fil-fatt inti meta tmur għand il-maġistrat jekk inti dak bl-evidenza li tressa ma tkunx biżżejjed b'saħħitha biex issir inkjesta, il-maġistrat għandu kull dritt jgħidek isma' li jirfuta jiftaħ l-inkjesta, ġifri tiġa inti għandek mekkanizmu li inti jħossib ma jsirx labu, ġifri għal l-argument tal-gvern jaqa. Il-gvern qed tissuġġerixxi f'dil fit-tibdil fil-liġi li qed jgħid isma' inti l-pulizija qed tmur il-pulizija li għand il-kummissar tal-pulizija għandek sitt xhur ċaqal pulizija għandhom sitt xhur ċans biex jagħmlu investigazzjonijiet tagħhom min qed jiġi investigat, jiġi informat li qed jiġi investigat. Jiena naħseb hekk xi ħadd tagħmel xi ħaġa mhux suppost, f'dan is-sitt xhur naħseb għandu ċans jeqred l-evidenza. Jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb li din l-emenda tirressa il-gvern mhijiex emenda qed tiġi mresqa biex la saħħa id-dritt tagħna nsiru nafu l-verità. La biex naqqas l-abbuż milli kif isiru l-inkjestjoni, se naħseb ħajżid l-abbużi kif qed ngħidlek minn ċertu nies li jekk ħadd jagħmlu xi ħaġa ħażina daw jista' jerdu l-evidenza. Jien naħseb dat tibdil fil-liġi qed tiġi proponut mill-gvern qed isir għax ovvjament il-gvern mhuwiex kuntent b'dak li ħreġ mill-inkjesti u jista' jagħti l-każ ukoll fl-opinjoni tiegħi li s-gvern jaf b'affarijiet oħra li aħna għadna ma nafux bihom u jibża' li hemm ċans jekk ikomplu jsiru aktar inkjesti dawn joħorġu fil-beraħ. Issa kien hemm ukoll min argumenta, nafu li b'ċertu inkjesti ovvjament kellna l-każ tal-vitals, tal-isptarijiet, insomma u affarijiet oħrajn li għadhom ħierġin s'issa, dawn argumentaw li kieku hekk il-liġi ħa tinbidel kif irid il-gvern, daw qas kienu joħorġu ħafna oh. drabi. Eh, Volti li temmen li jekk ħanibqgħu sejrin f'dal da hija teddida wkoll għad-demokrazija mhm. li prattikament daw il-politiċi ħajġu kważi imjum minn kollox. Mhm. Għax diġaw kanna kasu kol fej il primistru għaz biex ħaj proteġi jakkosta kollox l-deputati tijaw, fudu relevanti jisir xħazin jow li. Ekku, ekku, jena naħseb dak il-statement li għamil il-Prim Ministru kien wieħed perikoluż għax inti issa qed tgħid isma' dak għamlu tajb u ħażin ħaniddefendihom sal-aħħar. Iwa jiena naqbel miegħek perfettament li di riforma fil-liġi kif isiru l-inkjesti iwa hija teddida d-demokrazija, hija teddida wkoll demokrazija il-fatt li l-gvern li taħħat eh, il-familja ta' Jean Paul Sofija mid-dritt tagħha li ssir inkjesta pubblika. il-fatt li l-gvern vvota kontra l-mozzjoni sa' il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament biex issir inkjesta pubblika fuq il-kas ta' Jean Paul Sofia, il-fatt li l-AG ċaħdet id-dritt jew nkella li rifjutat li tippubblika konklużijiet tal-inkjesta marbuta ma' Saventin Black u l-qtil barbaru ta', ta Defni Karwana Grazie daw għalija huma kollha fl-opinjoni tiegħi teddida d-demokrazija. Eh, issa, eh, biex immorru ftit lura li konna qed nitkellmu fil-bidu, l-inċentivi ehm, u l-proposti li qed jagħti l-part li għamel il-Partit Nazzjonalista fejn tidħol it-trobbija ta' tfal. Hmm. Forsi tista' tidħol daqsxejn detail fuqhom. Imma eh, Le, u qed jgħid ħajkun hemm żidiet ovvjament fejn jidħol il-paternity leave, il-maternity leave, Kif semmejt ħadd inċettivi fejn jitlu l-ġenituri li jħassu jibqgħu id-dar u inċettivi wkoll fiskali għal dawk li l-kumpaniji li jiddeċidu jinċeqaw kif jimbuttaw il-qoddim il-teleworking. Ok.
Naħseb li daw nistgħu jgħinu biex aħna kollha kwalità ta' ħajja aħjar. Aħjar. Mela, issa hemm ukoll hawn minn qed jargumenta li speċi il-klima politika Isa ġiet daqsxejn minn mill-qtil ta' Defni biex ngħidu kollox. Ejsu reġa' kien hawn mhux ħallu ma nsejħulix ħdura, imma daqsxejn istisnilhom rashom jidħlu attakki personali fuq il-politiċi forsi minn ta' naħa u minn toħra. U jien nintaqa' ma' nies li huma validi jgħidu jien x'ħa noħroġ nagħmel għall-politika. Taħseb li daw qed iħallu n-nies validi lura daw l-affarijiet? Jista' jkun iva li hawn min iva li ħaġa tant effettwah li jiddeċidi ma jħroġ għall-politika. Jiena fil-każ tiegħi ma kienx il-każ. Jien aktar disma ħares inti minn dejjem kellek interess fil-politika ngħidlek le mhux minn dejjem kellek interess fil-politika, anzi Jiena pjuttost meta kont żgħir kont nara politika bħala xi ħaġa li tifret għax jiena kelli esperjenza meta kont żgħir fej meta l-politika kienet għadha taħraq aktar mill-lum kien hemm attività tal-familja fejn kien hemm argument bej familjari fejn spiċċa din l-attività tħassret għalina dak kien aħħar jistgħi l-politika bħala xi ħaġa li tifret għalina Martina Poletta żgur mhix ħares lejha, meta mbagħad kbirt kont eh, nattendi l-kolleġġ fej kont fis-sekonda konna fi studju soċjali konna nitalmu fuq il-politika mill-aspett eh, storiku kien brej interessani minn dak l-aspett il-politika darba l-għallim eh, ta' funti u kollex kont student fl-istess kolleġ. Niftakar kien għamel statement li baqa' f'moħħi li inti tivvota f'partit u mhux ieħor u tissieħeb f'partit u mhux f'ieħor, mhux għax inti għandek il-familja tiegħek dejjem ivvotat il dak il-partit. Imma x'inti tara f'dak il-partit rifless il-prinċipju l li inti trabbejt fihom. Li inti temmen fil-viżjoni ta' dak il-partit, li temmen li inti iwa bil-proposti tirressaq jista' jġib il-ġid lill-familja tiegħek u l-kull wieħed waħda minna fil-pajjiż. Meta ovvjament kont ovvjament fid-dinja tan-negozju, meta kont fil-negozju tal-familja, bla ma titi titresa aktar ruħek fil-familja, fil-politika, għax ovvjament influenza għandament eh, tan-negozju. Meta mbagħad fl-2013 tela gvern laburista waħda mill-lajta tiegħu kienet zero tolerance għal korruzzjoni u f'dawn l-aħħar 12 sena tista' rajt ma rajniex din ġrida kontra l-korruzzjoni. Aktar ma bdew ħerġin allegazzjoniet seri ta' korruzzjoni, aktar ma bdew ħerġin skandli, aktar dil-kultura ta' xejn mhux xejn bdejna narawha kullum kien. Aktar bdej jikber l-interess tiegħi lejn il-politika. Ehm, jiena nista' ngħid li jiena allerġiku għall-korruzzjoni, sakemm wasalt f'punt fejn jiena ħassejt letteralment vokazzjoni U kelli għażla, ġiex għażliet qudiemi kelli jew li nibqa' id-dar fil-comfort zone tiegħi u noqgħod nikkritika li għal ħfef ħaġa, jew nkella l-għażla li kienet użet waħda diffiċli dik li nħoss mill-comfort zone tiegħi u bissem tiegħi nkun parti minn din il-bidla li nħoss nħoss li hemm bżonn fil-pajjiż. Issa, ftit xurilu kellna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u Naħseb kienet daqsxejn sorpriża li d-distakk niżel b'mod drastiku u l-Partit Laburista rebaħ biss b'sebgħat elef vot. Għalfejn taħseb li l-Partit Laburista tilef daqshekk eluf ta' voti fi ftit żmien? Jiena naħseb in-nies ridu jwasslu messaġġ hemm barra li ġiex partiti. Il-Partit Laburista ridu jwasslu messaġġ li mhumiex kuntenti u sodisfatti l-mod kif qed jitmexxa l-pajjiż. Għan naħseb li kienet bezbiza. Minn aħħa l-oħra naħseb li eh, eh, dar riżultat tef aktar pis fuq il-Partit Nazzjonalista, xissa n-nies qed iħarsu il-Partit Nazzjonalista bħal dak il-partit li jista' jkun fil-gvern. Eh, issa wkoll ħareġ survey il-ġimgħa l-oħra tal-Malta Today fej jidher li l-Partit Nazzjonalista kew kellha ssir elezzjoni ġewwa Għawdex, il-Partit Nazzjonalista jerġa' jirbaħ il-maġġoranza relattivament waħda komda. Filwaqt li tajjeb nirrikonoxxu dawwa servi. Taħseb però li verament in-nies illum reġgħu bdew qed jifhmu l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista u l-Partit Nazzjonalista wkoll qed jersaq iktar lejn in-nies forsi minn kemm kien f'dawn l-aħħar snin? Mela ħan nibda mill-punt li s-surveys mhuwiex evanġelu, da rajnieh ovvjament fl-aħħar elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju fejn kellek ċertu surveys qed jgħidu mod u mbagħad ir-riżultat elettorali wera mod ieħor. Ma jfissirx daqshekk li wieħed m'għandux etika sis-surveys u m'għandux jagħmel analiżi tagħhom. F'dan is-survey kif qed tajt tajjeb inti jidher li l-Partit Laburist, il-Partit Laburista u s-surveys li ħarġu minn wara l-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju daw qed juru l-istess trend. Li kull ma jmur il-Partit Laburista qed jitlef mill-maġġoranza tiegħu Fuq hawn deċide li l-maġġoranza li telef il-Partit Nazzjonalista kien hemm persentaġġ żgħir li rebħu l-Partit Nazzjonalista u l-kumplament mar fuq il-partit iż-żgħar. Jiena naħseb li dan huwa survey li jagħti tama lill partit Nazzjonalista, jagħti tama wkoll dawk in-nies li jemnu li hemm bżonn bidla fil-direzzjoni u li jemnu wkoll fil-viżjoni u fil-proposti kemm il-Partit Nazzjonalista. Tgħid li wasalna, le ma wasalniex. It-triq quddiemna hija waħda twila u għadha tela. Però jiena nemmen jekk il-Partit Nazzjonali se jkompli jagħfas fuq il-messaġġ tiegħu biex isaħħaħ il-messaġġ tiegħu u jara l-messaġġ tiegħu li jasal f'kull dar, jiena nemmen li u għak nibqaw maqudin u l-kol flimkien nibqaw nixbu ħabel wieħed, nemmen li, li bil-ħidma ta' wieħed waħda minna iva nistgħu naslu. Saqsejtni jekk il-Partit Nazzjonalista kux aktar viċin in-nies. Jiena fl-aħħar elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju kelli l-opportunità persi kont parti minn wieħed mit-teams li kienet tgħin fil-kampanja, kelli l-opportunità li mmur f'diversi lokalitajiet jew ftit mill-lokalitajiet li beda jżur Bernal Grek flimkien mal-kandidati tal-MPs u tal-kunsilli lokali, flimkien ma' xi deputati u mat-tim tiegħu, fejn ovvjament jdur il-lokalitajiet jintaqa' man-nies, man-nies tan-negozju, il-kuntatt ovvjament mhux ma sirx ma baqax ma kienx biss marbut mal-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju, imma l-kuntatt ma' nies waħed kontinwu fejn il-Partit Nazzjonalista jintaqa' ma' nsieħba soċjali, il-laqat ta' dialogu jsiru kull nhar ta' ħadd f'diversi lokalitajiet, u fil-fatt il-weekend li għadda Bernard Gekfri kien mat-tim tiegħu mal-kandidati l-ġodda li ħeġġen elezzjoni ġenerali li jmiss, Hemm żaru ovvjament ir-residenti ta' Għawdex u l-ħwienet ta' Għawdex. Apparti meta l-Gvern Agrik flimkien ma' tim tiegħu jżur il-fabriki biex ikun se jintaqa' mal-ħaddiema u ma' direttur ta' daw il-kumpanija. Ġiena naħseb iva il-Partit Nazzjonista naħseb u għakonxu kemm importanti jżomm il-kuntatt u anke l-home visits minnhom innifshom huwa mod kif il-Partit Nazzjonista jżomm kuntatt man-nies. Mela, forsi tgħidilna xi ħaġa żgħira pożittiva fuq il-leader Bernard Grek għax mhm. tajjeb ngħidu li da bit-tajjeb u ħażin kollu eh, kien l-unika leader f'daw l-aħħar 12-13 sena li nexxilu jnaqqas id-distak mhm. għal 7000 biss. Forsi ftit jitkellmu wkoll fuq mhm. li għandu mertu da żgur. Eh, mhux hekk, jiena Bernard Grek qal għal ovvjament wara Bernard Grek hemm tim Ovvjament Bernard Grek naħseb huwa persuna biżżejjed umli li ma jħux il-meritu kollu, anzi Bernard Grek jgħid li il-kol flimkien bħala tim irnexxiena niksbu dan. Jiena li li nammira f'Bernard Grek u li jgħidu għak joġobni fih bħala persuna li li fih naraf rifless tal-istess prinċipli u valuri nemmen fihom jiena, nara fih rifless tal-prinċipju l-valuri kemm huma importanti għalih il-valuri tal-familja u persuna ħafna umli. Eh, issa, għalfej temmen li l-poplu għandu jerġa' jafda l partit Nazzjonalista meta ħat iġi l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb li n-nies għandhom jagħtu fiduċja tagħhom lil partit Nazzjonalista għax jien ovvjament nemmen fil-viżjoni għandu l-Partit Nazzjonalista u nemmen li fil-proposti li qed jressaq il-Partit Nazzjonalista semmejn uħud minnhom Nemmen li jista' jwa ħajġib il-bidla li hemm bżonn dan il-pajjiż. Jiena naħseb daw l-aħħar 12 sena mhux qed ngħid li ma sarx tajjeb għax naħseb ma nkunx onest jekk ma ngħid ma sarx it-tajjeb. Jiena nemmen li kull partit ikun fil-gvern jagħmel it-tajjeb, ovvjament ħadd mhu perfett, kulħadd għandu nuqqasijiet tiegħu, però jiena dit tip ta' korruzzjoni qatt ma rajt, rajna matul dal-aħħar 12 sena. Allora naħseb li hemm bżonn bidla u nemmen li huwa bil-viżjoni għandu l-Partit Nazzjonalista u bil-proposti li għandu jista' pajjiżna nieħu lura id-dinji tal-li kien kellu jista' joffri futur aħjar kull wieħed waħda minna. Mela, morru għall-aħħar domanda Ludwig. Għalfejn in-nies għandhom jivvutaw lilek bħala persuna u kif forsi jistgħu jagħmlu kuntatt miegħek biex ikunu jafu wkoll x'lest li tagħmel għalihom daw hekk mm. xi darba tkun rappreżentant fil-Parlament Malti? Jiena ovvjament għax hemm ħafna jistaqsuni speċi inti fiex tarak li inti tista' tkun taf il-ħidma tiegħek kien għandi għal-qalbi ovvjament fejn jidħol l-aspett soċjali fil-fatt kif semmejtlek aktar qabel fil-programm. Jiena fejn jitlu daw il-proposti fejn resaq il-Partit Nazzjonalista fejn jista' jgħin isaħħaħ il-familji tagħna, jinteressa is tinteressani ħafna, nħoss li jiena dak usu il ngħidu hekk niċċa li jiena nħossni jien tajjeb fiha, is-soċja interessani ħafna, u anke ovvjament fejn jitlu, ovvjament, proposti jistgħu jgħinu l-familji tagħna biex jindirizzaw l-għoli tal-ħajja, eh, se jkollna kwalità tal-ħajja aħjar. Eh, nies jistgħu ovvjament jikkontattjawni jew permazz eh, ta' WhatsApp jew jistgħu jitlu fuq il-Facebook page tiegħi. Fi hemmhekk aktar qudiem fuq il-website jista' jkun dak jkun jagħmel kuntatt dirett miegħi tru WhatsApp, Messenger u fuq social media. Mela Ludwig, nirringrazzjak tal-li kont magħna fil-programm, għaddejna diskussjoni interessanti. U nawguralek ovvjament suċċess ukoll fl-elezzjonijiet li ġejjin il Grazzi. Grazzi ħafna. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna l-lejla u nħeġġixkom biex issegwuna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.